awinjo kowacho ni ni owuok mager
odwaro dak moro kare maka mago mana matin no yawa odwa dhi e retouch by the way bwana idhi kanyo gokinyi ma winjo ni idhi go lewni pas igo lewni pas to event to gima timore to timore saturday ok saturday to nyaka iikri chon kose nyiew ni tickets awinjo nokaw ni regi ola ariyo Ok regular bwana VIP. An kora dhi yweyo gi dosi na kanyo mos. Indi Gi jaode matin ma ja university. Ambe Nyaka meli dhi koro ibiti gi wi. Ana ana dhi fo yunwe ne VIP. Anta bete ana bete ana ana bete. Dosi na na wacho niko niko niko yudo ni niko wodi wodi ne pesa nitidhi med na 500 mane wiye no tadhi donjo gi- adhi donjo VIP ka lo. Ino kinya medi. But regular kanyo wajni kata kan kanyo ero ni an chieng' no beyo kako kata job. Dong idhi ng'adi Ji oloro. sende mane itoyo dong nawinjo ka dosini wacho ni idhi ng'adi e pesa. Sende mang'e mana toyo. Dong nito thamos gi sende. Dosina no mokwongo mane okwongo break promise mokwongo mane ong'isa ni odhi biro nyiewo na lewni madhigo e Christmas. An to kana kana break kana kana kana ka- kana break some s- two plates. Plates. Bana, Plates. on, on, on, on, on that note bwana eh bana an sani an matek dala kanyo bwana kadosina kanyo kaka nyithindo Dong nyaka ne is- lor Hey. Bwana nyithindo go bwana donge manyisi bwana. Bwana kata chai mane donge ot ok dong bwana. Kani nyithindo koloro to piny chalo ga. Ni ni ni bwana ni ni ni nyithindo go masani oro bwana. Inzano kori. Job na mana ane mane yora bana wa mandas bwana maja machao nja mandas manze. Yo mera koka dosi ni nyoga mandas mang'eny. Adi mandas utero ga kanye gosu kutedi ga lunch. Wagi joma metho lanj. Ni tit ni ni ni. Kato gima ber ne ni man tok dala wan mano kama go e jo. To mano tere ka kilungu dosi ni ni dosi.
Mano nyaki punjiri leo sani, wan mano maka kwa dhiluongo nyiri bwana. Mbona unanilia hivyo? Mbona unanisia? Ni nyiri dwaro joma nyalo ywak ne. Ni ni nyalo. Koro iliyo ne penji.
In in koro kata mana koro kaka koro chomo adhi Saturday. Eh? Mar kadala 10 years experience. Eh? Idhi ing'e kata kaka iluongo nyaka e thum. Yes, ang'eyo.
Iluongo nyaka iluongo nang' e thum.
Nyiri man kanyo ah. Ah, for example, mm. nyako moro inoki nyako moro
to eto konogi ya Ono ki nade to koneni gi ba- gik mitwe ma ma red ma polo biro gowi go. Nok- Noki en ang'o?
Tamaniso.
Tama.
Oh. Tama. Oh. Okay, anuki eh? Koro ober ni ah, ji nitie kanyo ji miel koro idwa luonge nang'o. Seche go bing'e ni isebilo gimoro. Aluonge ni. Ni Ah, to kok anyal bongo. Koro Waneno- kawuoyo to jogo winjo. Ok atim ne kata mana Ati mane kata mana wanga ni.
Bana ini nda gi styles moko machon. Koro wundo sina. Style maka machon. An wundo sina no mia experience te. Nia ibedo ngama madho kong adi adi. Ti kaw kong achiel no bende ok iwe piny. Koro sami miel kode. To ki miel matek mende gi moko. Bana hii ni tinge ni nin bana kia kata wadhi diko die show. Tango tango mamiyo ini miel ini miel ga gese style achiel. Mana winjo na winjo. Tinge ni japesa japesa japesa ok miel maloya chamo. Bedo gi minde gi moko ma bwana, lakini bede ga ng'at moro ma nigi wich guoto bwana. Kaki miel kaki miel ga kaki miel ga ne jo lori sama sama laro soda. Chieng' mane wapime madho soda e ni Group Africa.
E Group Africa.
Ni kaka cheja yudi bwana kimiele e crusade.

Mana gise do sinema he wacho nadhi kacha ni mondo adhi adhi adhi akony nyathi nyathi na mi nyathi ne moral support. Tango mi nodhawo.
Dong nodhawo ni kudu wi malich. Ni nyathi ma nyinjo keto dala kanyo hero ni bukure buka ni miela mili gufa Afrika ni laro soda gi mkati ka gimo kichiemga.
Msilale bado mapambano. Uno tichie te omera. Hey, bwana apenji. Bwana binge binge kaka jiikore of late bwana jiduma mitu jiok luokre bwana. Nade? Adhi afonyo. Siri bwana winje bwana. Ani eh. sani kora sewire mana madhi mana dwe cha bich bwana. Ano inga okaluokra okaketh kana pi. Bwana you must be an environment. Nyaka ne koth chak chwe. Winjo.
Hey, nyakibedo ng'ama ja environment. Ito kinya dak na. Ng'ama bol. Ino kinya dak na ipa. Piyo no bed ni rado ko mana sama. Ka koth opono goyi, be koth mago ifua kama no kono gogo. Mane wadhi e graduation mar Sana go mana mazrasi to. Wan mane wadhi e graduation mar mar nyathi dosina. Mm. Kasto chak wakale graduation mar jaode matin mane graduate university. Bing'e kaka ne chal. Mane iti walo bwana magita ng'ogi. Na winjo no ni chieng' ne maniro dhie. Okaw Ano ka una kao 5 be macha kiani. Bwana to niro dhi namo. Macha ne sta mang'eny.
Ni imer kudi yanyo yanyo dosini. Ok na yanye. Ne wangerore. Mm. Kwani kia jara. To ni daro dhi nang'o nikech na winyo no duogo luongo ma boys moko ma jo apiko ka. Dosini oluongo boy ne moro mariemba apiko ne moriembo nini? Apiko bajaji. oluonge oluonge ni mondo ni mondo maki mondo rodhi omera no rodhi no rodhi no rodhi awinjo ni rodhi apenji sani gi koyo mang'ich ka ng'ato miyi misenga misenga achiel gimoro godhiambo to koth ochwe chako miyi ndawa paket achiel kata sport moro inya yie nang'o sport no ema dhiye sport nikech dhi golo ni koyo to chieng sport hmm.
koro chieng sport ma gik moko mang'eny timore ma cho jong'wech ni kata joma ringo kata sikunde mopogore ni kata jouso baji akiang'o kaka kawo sport anawe kata ni wacho ni dhi bedo idhi ringe sport mondo ogol ni koyo kar in bane dhi rach ng'ama ninge sport mondo ogol ni koyo Kanchupa mane kong. Kwani ni this body ni ni chamo kani ni chamo ba. Kani kong ko so yiti ma daga mananda wagi dosini. Bwana wenye ni be. Kata ni bwana ni dosina dosina chuna ga. Ni ga jimami adu mga dawa ka biro ga samoro. Chima ni lunga ni wadhi chach kai ti wacho ni na na madho dawa e chach na ngo. Macha ni dosina. Ema no madho dawa. Ni ni ka. No madho dawa tungudhe wangani. Nang'o?
Akia.
Mapinje ni dozi ne mago tama. To kidonjne.
Ebiro dhi donjo ne ka police. Yes, yes, no. Ngata ngata matimo ni gimoro gi thuon. Ikaw ne atwa. Ano chiemo ka dozi na no chuna na na na na tiek kuon kuon. Do ngadhi me mana ka chief. Ana yiem to chuna na tiek kuon nang'o. Gin dak ne gitieke. Ng'e ni ne mitin dala kae. Tiek. To nyako ma ja university cha chiege cha. Wani chiege cha kwana okuongora.
noluonga ni mondo akonye biyo suka
ana wachna nade aye walo moko mag mag ufalago bwana ka in gi weche moko mag thuokionge ah, ah, story ti iling' bwana iwilo nyaka password bwana yakoro simbe mkope biketo password bwana nyaka nyi chi access gallery na oka okadwa ni get na get na go e jongine manyo chi interfere gi pichni mane sin tero na kawe snap mara achiel kata ka snap mara the wall gi selin dala nyithindo moko ni the wall gi selin maru jati ngadwa go picha mate mani mm kata mana nini emionge godo nyiri manyocha ne organize ni te adwa dhi semo te adwa dhi nyisogi ni yande Kurutu noero mokwongo en ng'ama ne josedonjo Illuminati nikech tinde rwakore maler to wuondo ni noti ni otiyo kar okwalo lep lep medosi An tija matek, an tija matek e mar wako. kendo kisulacho wuoni mwako yani kamiti yemi chieme dongiwinjo tija matek in in dosi ni dako se miega kata mana kata opato okopa ah, okopato maja sitima dosi nani cho mianya kapat apat hey mcho mi apat okay. on the back okay apart from that congratulate me apart from that is to say to say ni to say bwana ni ni sema moja ya kizungu tada anagamana ah, amwonyoga kizungu so
nawe nyoka dosi nagomba kagidosi nini ya eh? ni imako dhoge nidwa nidwa bedo ja nyita mako nidwa bedo donge na yude nia adwa ngise ni donge ngise ni dosi na madhoga dawa ayude no omo ni tamaka maka bogo no ya eh, kato ngai okay wewe donge kata ina mako dhogi newa
Mamako toka kamano. Mamako dhogi ka dho nyadoli. Bwana chieng' mara Tini tu ng'ato biro gowi no gi chupa kitemo mayo ng'ato deni. Mano tamaki. Mano ni Cynthia ni Cynthia nyisa niya.
Ni Cynthia nyisa niya ni an ema sani ni otrasta. Onyulo gino dhi chwanya kodi. Trust ema wacho. Gino biro chwanya kodi. Nasegoli kuom Cynthia maber. kikitemdo anakolo jomatini jwanjo line bwana an we adhi kama noora emomiyo intindi we tich wuondi ni pod itiyo kata kosiep toru jatich mok tii